Ehara taku toa i te toa takitahi, engari taku toa he toa takitini ki te kore he ringa, ki te kore he wai. Ka hinga te kaupapa e, tūtira mai ngā iwi e. Ā, nō reira, i runga anō i tērā, ā, tērā whakaaro, ā, e mihi ana au ki aku tungāne, ā, ā, ki a koe, Dean, koutou ko Ngāhiwi, ko Parāone, nā koutou anō ngā mihi katoa i tuku, nō reira, kāore he wāhi māku i tēnei wā, i runga anō hoki i te poto o te wā ki au,

Kei roto hoki i wērā kōrero, ko te kōrero nei ko te noho ā-kapa ki te ako i ngā waiata me ngā haka te waka hei whāngai, hei poipoi i te reo Māori. Hari i te mea hei ako noa, ā, he wā tōna me noho tūranga waho ai tērā reo ki roto ki tēnā, ki tēnā o tātou, kia pai ai te kawe ngā mahi pēnei i ngā kōrero a Parāone. Āhua rite nei wā māua kōrero i taku whakarongo atu ki a ia, oh, ka pai. Koia hoki kei te tautoko i tāku e whakaaro ai. Ā, nō reira, ā, ka tīmata i konei koutou kāore pea i te mōhio nei ki au, ā, tērā tōku maunga e tū mai rā, arā, ko Pirongia te maunga, ā, Ahakoa i tono ai ki wēnei ki te kimi i tētehi a, a, me o Waipa, anei a Waikato e honohono nei ki a Waipa. Aku, aku awa e rua, ara, ki runga tonu i ngā whenua o Apakura, o Maniapoto. A, ko au tēnei a Hāni Huata, tērā tu taha ōku, a, Ērā te taha oku o Ngāti Kahungunu o Ngāti Porou, ā, tēnei au e whakakanohi nei i aku mātua, i aku tūpuna, me ngā whakaaro i whakatō mai ki roto ki tēnei i roto i ngā tau. Hāunga rā koutou e noho nei nā koutou anō taku reo i whāngai. i poipoi hoki, ā, kei te kōwhitingia tonu. I ēnei rā hui anō, ko te mea nui ki ahau, kai te kawe i te reo. Ā, ka tīmata ki te taha o taku māmā, kei whē te mea whero nei? Ā.

Ko Tīmoti i ōna wā, ā, arā, ko Aikoia. Ko Te Mihinga hoki tana ingoa. Māua ko taku teina, Ngunguri i te pō, Ngunguri i te ao. Ko māua ngā, ngā Timihinga o tēnei wā. Ā, ko Bernadette tērā, engari ko te, i tēnei wā, ā, arā, ko te Rita. Hoi anō, koinā e. Ki te karangahia ia ko Bernadette ka mōhio mātou ngā tamariki oh i tūtaki wēnei i muri i te whare wānanga ki te karangahia ko te Rita ana ana nā nā wēnei nā tana ingoa ā i tapa ana ko te whānau tēnei o taku māmā I was looking for oh te whakaatu ai te māmō please oh you might be just to the side please oh thank you. Ā, kāo, ko Kuia te mātāmua. Ā, Kuia, Hoi anō. Hoi te koroua, Hoi te koroua. Ā, ko, ā, ko te koroua, Kuia te, ā, pāpā o taku, ā, ko Grandpa, te, ē, o, o taku kuia. Ana, ko te taha Tāwhi Tāmaki tērā. He Tāwhi tērā tātou. Āe, i, āe. Ā, koinā e mea, ā, okay. Āe, koinā. So nāna anō taku kuia i whāngai, nā rāua anō ia, I whakapakeke mai. Āe. Ana i maumaharau i te wā i mate ia, ana i, i whakatakotohia ia ki, ā, Forty Ellicott Road. Ana i muri i tērā i tūtaki au i tētehi kōtiro Pākehā ki te kura ki, o Ngākau Tapu. Ka noho ia ki tērā whare kia kī ai ki a ia, Oh! I tū te tangihanga o taku karaua i tō whare. Ana ka ohorere katoa ia, Hoi anō, koirā ngā āhuatanga o te wā. Kāore te pai pea ki ngā Katorika. Ana, huri atu ki tērā atu taha, ko taku karaua, anā, wī te tau, rāua ko taku kuia, arā, ā, And kāre taku kaihanga i konei engari taku kuia o te taha tomoana a Ringahora. Ana, i tuhi au i tēnei i tētehi kōrero e kaha kawea ana e Bentham engari nā tētehi rangatira o te iwi taketake o Kānata i kōrero mai, Don't teach me my culture but use my culture to teach me. Nā reira i pērā te poipoi. a tō mātou Karaua i a mātou e tamariki ana, ko tana huarahi ako ko tērā, whakarongo, titiro, kōrero. Karekau he pukapuka atu i tana paipera, karekau he pepa, karekau he mihini pēnei nā, ā, nō reira ka pērā tonu tā mātou whāngai i wā mātou, i ō mātou kaihaka. Inai rā, ahakoa te uaua, ā, engari mēnā ko te, ko te wai o te karaua e tērā tīmoti ana ka whoatu ngā kupu ki a rātou ki runga pepa, kia tika ai te ako. Ana me, ā, me taku pāpā, koia tonu, oh, ara, with his gap, koia tonu te mātāmua o tēnei whānau, ana, koira taku taha Huata. Ara, ko taku pāpā, ko Praere Henare Tomoana Huata, ā, E takoto ana ki runga i te marae o Waipatu, ā, ki roto i te urupā. Nā, ko taku tino tērā, taku māmā, ā, nā koutou anō e tihi o koutou anō te ingoa ko Te Aitanga-a-Terita. Nē, ana, nā tana te tokomaha, ā, i, i te tangihanga o taku pāpā i pāmamae tētehi atu kōka o aku koka i te kaha rongo i tērā kōrero i te taenga mai o mātou hoa ko tāku ki a ia a kau e pā mamae ka pērā hoki a Dad ka kaha aro atu ia ki o mātou teina nō Taranaki hoki nō reira koira tonu te aitanga a te Rita ehara i te mea ko te aitanga a Parare anake kei reira hoki a Quentin e ērā taha katoa ā engari i pā mamae tonu tērā hoi anō e ia. Kikaha. Ana, ka huri ki tēnei āhuatanga o te ako, ā, ko te io te kōrero, kōrero māmā kōrero, ki te kore te reo i te kāinga, ka kore puawai ki te tūmatawhānui, ki au nei. Ana, koina, ā, ko mātou tēnei, ā, ko taku, koia te mātāmua, ko Tauporitu, mātou katoa, kua, oh, o ināianei kua tū ki roto i te kapa o Te Whare Wānanga o Waikato. Ana ki reira whāngaihia mai te reo, poipoi ai te reo, kia pēnei ai te tū i te rā nei, ahakoa i te wā kai te hapa tonu engari kai te pai, kai konā rā. Ā, wēnei e kaha whakatika mai nei i au. Nō reira, kau e pāmamae ki wērā kōrero hoki, ā, nau me haumaru te noho, āe, engari He rerekē te haumaru a tēnā, a tēnā, mōku tonu ki te kore e wepu i taku, wepua taku tau, oh, mēnā kāore i wepua taku tau, ka kore pēnei. Ā, so, ko au hoki te, te tuakana o ngā kōtiro, ana ko tēnei, tā mātou kurī, kai te pērā tonu, koia te ringa raupā o te whānau. Ahakoa te mahi, ahakoa te wāhi, Koinā e whai ai ngā kōrero a Praone, ā, mō tēnei kapa ka kōrerohia akua nei a Hari te mea ko te whakataetae te mahi nui. Ko te whakahoki atu i wā mātou tamariki, i wā mātou mokopuna ki runga i ō rātou whenua kia rongo ai rātou i ngā painga, i ngā kōrero, i ngā hītori, ērā mea katoa. Ā, ana kātahi ko ngā māhanga, ā, Tēnei te tuatahi o Taranaki Maunga a Tīngo anō. Ko tēnei te pōtiki whakarakaraka, ā, kei a ia ngā pukenga katoa wēnei. Ā, hoi anō, 24 tau, tau waenganui i a māua ko Te Pepe, ā, nā te kaha o taku māmā ki te mahi wāna mahi, ā, so koirā. Ā.

I kite au ki a ia, ā, he tohu tērā o te kaha whāngai o te reo ki a mātou, kia pēnei ai te āhua. Hū! Nō reira, nā reira, ka hoki anō a ki te pūtake o waku kōrero ka tīmata ki te kapahaka o te Whare Wānanga o Waikato, kua kōrerohia e Paraone. Ā, i a mātou i roto i te kapa tīmata au ki te rārangi tuawhā ki te taha o Tuihana, ā, i a Hei, āe, tekau mā rua aku pakeke i taua wā i te wā, i te wā tuatahi tū au ki, ā, ki te Koroneihana, engari i tika, e tika ana tā Tāone kotahi anake te reo ka rangona, kotahi anake te kupu Pākehā ka rangona. Ko te mana God. Ana, ka, ka kuhu mai tētahi, oh, taua mana God. Ka tata ki mam, hea tonu te mana God, mam. Ara, ko tahi te reo. Uh, hoi anō, ko te reo Māori, anake te reo, ka rangona, uh, ka puta i te waha a Timoti, i tīmata hoki taua kapa, uh, Ki a hei o, i runga anō i te aotang o te reo rangatira, nē, whakahui mō te rua haore i te hiahia ngā tauiro o taua wā ki te ako i te atu āhuatanga, ana ka haere atu ki a Tīmoti ka tīmata ko te reo rangatira aua hāora e rua ka ako hoki i ngā waiata, ngā mōteatea, ngā waiata karaua. Ana, ā, Koirā kē atu tōku reo, tōku ohoho, tōku reo, tōku māpihi maurea, tōku reo, tōku whakakai maruhi. Ana, e kore rawa e mutu ngā mihi, ā, ki a, ki a tau, Tīmoti, hoi anō, ā, ki te tokorua nei hoki, he kaiako o tēnei i ngā wā o mua a te whare hui a Te Muri Māra, ā, ana, ka waimarie au i taku noho ki te Whare Wānanga o Waikato, ā, Mātou. Mātou i noho ki taua kapa. Ā, ka tīkina tēnei whakaahua i te tau 79. Āe, ka rara te, te taonga. Ana, ko wētehi, ā, kōkioki ināianei. Ā, hoi anō, ā, i runga anō hoki i aku kōrero ki a Tio, I te wā i tae mai ēnei tauira ki te whare o Wāna, ki te whare wānanga o Waikato, te whare takiura rānei, karekau ō rātou reo. Ināianei, ko te katoa kei te mahi i ngā tūranga e hāpai nei i tō tāua reo, ahakoa te aha. Toru tekau tau o. Nō reira, 40 tau ki muri nei. Ana, nō reira, ka waimarie hoki taku whānau i te noho o tō mātou kōka ki tēnei o ngā kapa. Ana, tae atu ki te tau 86, a Edis Poia, ara, ī! Kei te mene koe? Kei te, yeah, mene, mene Ngāti Manawa nei. Ana, um, i whānau mai a uh, tētehi o, o aku teina i taua tau whāwiki noa iho te pakeke, a uh, ko tēngo tērā, i, ma, i mātou, yeah, 86, waru tekau ma ono Koina te tau i tuarua a te Whare Wānanga o Waikato i tō hoki i te poi ahako te ohorere a a Timoti a hoi anō i whanau mai tēnei ki reira tīmata ai a tā mātou ko ngā tamariki āta ako i te reo. Kia ora hoki ai te reo mō ngā teina. Ā, kāore mātou ngā mea tokorima i haere ki te kura kaupapa ki whea rānei i ako ai te reo i tēnei kapa. Engari ko ngā pēpi a Tīngo rāua ko Te Wairere, ko Te Kōhanga Reo, ko Te Kura Kaupapa, ko Te Wharekura, arā, ināianei au ka titiro ki, ki a Tīngo, koia tonu he pou mō te reo o Taranaki, ana, he kaiako hoki mō te pīnakitanga o roto o Taranaki. Ā, engari ki te kore tērā āhuatanga, ā, mēnā kāore a Māmā i whakaaro ake ki te reo i taua wā, ka kore hoki mātou e whai i tērā huarahi. Ana, ka tīmata ki wēnei nā te mea, nā te tokorua rā te Kōhanga Reo o Ngā Kūaka, i tīmata rātou ko ētehi o ngā hoa i te Whare Wānanga o Waikato kia whai wāhi ai wā rātou tamariki ki te reo. Ana i tīmata ki tō mātou kāreti i 29 Wilson Street, rongonui mō ngā mea, mō te katoa o ngā mahi, hāunga rā te whāngai i te reo, ā, engari, arā, ā, ko te, he aha tērā, ko te tai whakahui, ana, koina, koina taua whare, ā, ko Wilson Street, engari anei ngā, me kī ngā pēpē tuatahi i whāngaihia ki te reo mai te wā, ā, o te tamarikitanga. I mahi tēnei kia mōhio ai te wānanga o Aotearo i whakaputau i o rātou, i tō rātou ingoa te aha rānei. Āe, āe, ka pai kia pai te whoma i te 55,000. Hoi anō, hoi anō, ko taku pōtiki hoki tērā. Ā, ko tēnei tētahi, āe, tēnei tētahi mahi i mahia e tō mātou uepū kai raro i a Pakake, ā, ko te Tirahoi, ā, i runga i tō, tō mātou awa o Waikato. Me pono te motu tuku kia mau ai. Ā, nō reira ko te, ko te āhuatanga o te tohu, ā, ana koina mēnā ka titiro, ā, i roto i tētahi waka topatopa ka titiro whakararo rā, koinā ka kitea, ā, ko te tauihu o te waka e anga whakamua ana. Ana, koira hoki tā mātou mahi e whai ana i te reo, ā, kia anga whakamua aha ko te aha, kōkirihia te kaupapa, aha ko ngā uauatanga. Ā, hoi anō i roto hoki i ngā mahi, me aro tō mata ki te wai. Kawe waiho mā tētehi atu tō reo e kawe. Me aro tō mata ki te wai titiro ki a koe anō engari he hoa āwhina, he ringa āwhina. Ā, hāunga rā ngā pūtea o te mātāwai o wai rānei, ā, he pononga tonu au nā tēnei, ki te kore te reo e kōrerohia ka moumou te pūtea. Nō reira, kia kaha tonu ki te kōrero kāre he utu mō te kōrero.

Ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori e Kōrero, māmā kōrero Nā reira, nā te kaha o tō mātou māmā, ana, i puawai ai ko Te Aitanga-a-Terita tēnei e kōrero Māori ana. Kia ora. Ā, hoi anō, kei te tautokona tonu tēnei Iwi nui nei, kei te tupu tonu, ka whāngai mai anō a Te Ingoa i tana pēpē hei te Pēpuere, āhei, ā, tokowaru hoki ngā mokopuna tuarua, ā, kotahi tā māua ko Chris, ana ka whānau mai anō tētehi hei te Pēpuere, nā te pai o tana noho ki Kahungunui, āe, ahakoa koinā te kōrero tuatahi, Koi koe ha kau muni me te whanga utu tau a uru mai hoi ano ka harikoa tonu a tera te wa hoki i tonau ki a Timoti kia tae atu nga teina ki roto o te panekiretanga ka tere whakautu mai e me te ki atu ma koutou ano tera e kawe koina te take e haramai korua ko to mama ki konei ana e tika ana a no reira Koira te take ka kī au, kau e waiho mā tētehi atu tō reo e kawe, māu anō. Ā, māu o uri e whakakōrero, māu o uri e whāngai kia pēnei ai te āhua. Ehara i te mahi māmā, he uaua, ko te 30 tau tēnei au e kōre, ā, tēnei e kōrerohia ana i te rā nei. Ā. Ana, mai te kapa haka o te Whare Wānanga o Waikato ki te kapa haka o te Haona Kaha. A, koina tō mātou kapa ināianei. Ana, e mihi ana hoki, e mihi hoki ana ki te whakaaro o Parone rāua ko ngā huia me kaha kōrero te reo i ngā wā o te kapa. Kua pērā tēnei kapa mai tōna tīmatanga. Ā, kāre te kī kotahi rau paihiniti e kao i te iwa, engari kua tata. I te nuinga, ki te wharepaku, ki te papa haka, ki te marae, ki whea rānei, nā, nā te mea, nā te maha o ngā tamariki. Ā, ērā tamariki i nāianei ai ngā mea tāroaroa nei, Pakeke mai i roto i te reo, rātou katoa. Ā, nō reira, ko te nuinga, ā, me ngā hoa o ngā irāmutu o ngā teina kua haramai, he tamariki kōrero Māori. Well, ehara i te tamariki, he tamariki wā rātou. Ā, he tāngata kōrero Māori. Ā, nō reira, mai te tīmatanga i whai mātou i te tohu i whakatakotohia i a mātou i roto i te kapa o te Whare Wānanga o Waikato. Kāore i te, kāore i te rerekē. Ā, ana ko tō mātou whare tēnei ko Maru Te Hiakina, ana ka pērā hoki, kei reira katoa ngā pakitihi, ngā wānanga o te haona kaha, ā, kia rongo hoki ai ngā mokopuna i ngā kōrero, i ngā waiata, ko rātou e omaoma haere ana, hoi anō, tae mai ki te wā ka tū ki te papa ana ko rātou ngā mea e mōhio ana ki ngā kupu. Nā, ka pukuriri ki ngā mātua, Tēnā, te rohe o ā koutou tamariki, kia kaha. Ā, hoi anō, Ana, ko aku tama wērā e, e whakangungu ana ki te whakatangi rakuraku nā te mea hara hoki tērā i te mahi māmā mō te kapa. Koia te mahi uaua o, o te, ka tōpe o ngā mahi, hainga rā te mahi ako. te mahu, mahi tuku i ngā kōrero. Nō reira, koirau e kī atu, Ko te noho ā-kapa kaua ki te noho kapa haka, ki te noho ā-kapa ki te ako i ngā waiata me ngā haka te waka hei whāngai, hei poipoi i te reo, hara i te mea ako anake. Ā, i runga anō i te mōhio, mā te, koe, ko te reo tonu tērā e kaha rangona, ā, I ēnei o ngā pakitihi, ko ngā mea ka haramai o waho i te whānau ka haramai i runga anō i te hiahia ki te whai i te reo. Nō reira, ko ētehi o ngā tauira a taku tamaiti, kāore i te paku mōhio ki te haka, hoi anō, ka haramai, ka tū ki te nehenehe nui, ana, ka harikoa rawa atu ki te rongo i te reo, ka hoki atu rātou ki ō rātou kāinga karekau hē reo. Nō reira, koina pea, Oh, tino pai te tu, na te mea he mea ngahau, ia, me pera te whakaaro. Ah, engari, ka, yeah, ko wera ahuatanga hoki o te whakataetae e whakaporeare ana i te tangata. Ah, kua, kua puta etahi o matou ake, na te kore whakapono pea ka whai wahi ai te kapa nei ki te matatini, ah, Ko tāku, he wā tōna ka hoki mai rātou nā te mea, nā mātou anō rātou i poipoi kia puta tēnei, kia pai tēnei, pai te noho ki te taha o taku māmā. Me te kia tini, Nā, nā, he rawe tērā. Hoi anō kei reira tonu a e mahi ana i ngā mahi. Engari, ā, koira hoki tāku ki a rātou, ka, ka pai, ka tukuna koutou kia haere, ākona ngā mahi e hiahiatia ana, whakahokia mai. Ā tōna wā, ahakoa taku pouri, ā, ia, ki tērā āhuatanga nā te mea i poipoia i roto i te ono tau kia pai te noho a ngā tuākana. Ā, nō reira e, kei te rite te whakaaro, ā, mēnā ko te whakataetae anake tāhau e hiahia ai, tēnā he maha ngā kapa e whakataetae ana. I whakatūngia tēnei kia whai, ā, ā, kia whai tūrangawaewae ō mātou uri. Nā reira, i runga anō i tēnā, ā, koe raku kōrero mō te rā nei, ā, mēnā he pātai wā koutou, ā, he aha rānei, engari e mihi ana au ki, ki a tātou e kawe nei i tō tātou reo, ā, i roto i ngā mahi katoa, whānui tonu i te motu, kia rangona, kia kōrerohia, ā, Kia kite hoki ai wēnei he hua i roto i tā rātou whakapau kaha kia ora ai tō tāua reo. Ā, koina, kia mōhio ai, āe, kua whai hua, me te kī atu ki a rātou i te wā i tukuna wā mātou tamariki, e hia kē nei ngā wā ka rongo i te kōrero, ā, kāre he hua o te ako i te reo, He aha te tuku ki te kura kaupapa? Ērā mō ngō āhuatanga hoi anō kua whai oranga wā mātou uri, o ngā uri a Te Rita i tā rātou whai i te reo. Hara ko te reo anake engari me ōna tikanga, ōna katoa. Nō reira, Koinau, ā, Kōti konei, ā, ka mutu ki tēnei waiata ahakoa kua whara taku ringa engari ka whakamātaihia mēnā ka mōhio ki te waiata, ā, nā taku karaua tēnei, ā, hei whakaoti i tēnei wāhanga, ā, meri tēnā mēnā he pātai, tēnā tukunga namā.